א גוטן אלע אידן, א גוטן ערב שבת אלע אידן. סענדער בלאנק און זיין פאמיליע זיין געזונדעלע טראקטירט פון מארקוס און אליין די פערטע קאפיטל. ווער איז מארקוס? שוין צייט שוין צייט צו פארנעמען זיך אביסל מיט דעם יונגסטן פון די פאמיליע בלאנק, שוין צייט אז אונזערע ליינער זאלן אביסל נענטער זיך באקענען מיט אונזער יונגן העלד מיט אונזער שיינעם מארקוס בלאנק דאס קלענסטע און דאס בעסטע קינד פון רב סענדער'ן, דאס קלענסטע און דאס בעסטע. אזא מיינונג איז געווען וועגן מארקוס'ן דער פאטער אליין איבער צוויי זאכן. ערשטנס האט סענדער ליב געהאט זיינע קינדער ווען זיי זענען נאך געווען קליינע ברעקעלעך קאראפוזשיקעס, ווייס איך נישט וואס דאס מיינט, און וויבאלד די דאזיגע קאראפוזשיקעס האבן אנגעהויבן אונטערצואוואקסן, אזוי האט אונזער פיינער סענדער אנגעהויבן באקומען צו זיי א שנאה וועלכע איז געוואקסן אלעמאל שטארקער און גרעסער, ער האט געקוקט אויף זיי ווי אויף שותפים, ווי אויף פרעטענדענטן אויף זיין גוטס, ווי אויף פרעטענדענטן אויף זיין גוטס, און אן קריג, אן צנות, אן פעטש האט זיך נישט געמאכט קיין שמחה, קיין חתונה, דער פאטער האט געארבעט מעשים געטופּעט מיט די פֿיס, די מוטער האָט געװײנט, די קינדער האָבן געגאָסן מיט טרערן און נאָן-סטאָפּ האָט זיך אױסגעלאָזט, אַז סענדער האָט געמוזט עפֿענען די הענט און מיט טױטע קללות אָפּצײלן געלט, װיפֿיל מע האָט באַדאַרפֿט. בײַ אַ סך גאַנץ לײַטישע מענטשן פֿירט זיך אַזױ. דער מחבר פֿון דער דאָזיקער געשיכטע איז נישט אײן מאָל געװען אַן עדות בײַ אַזעלכע פֿײַנע סצענעס, נישט אײן מאָל געװען אַ פֿאַרמיטלער צװישן פֿאָטער מיט זיינע אייגענע קינדער ווי די גאנצע סכסוך איז געגאנגען וועגן איבעריגע עטליכע הונדערטערס וואס מיט דעם האט מען געקאנט פשוט מציל זיין פון הונגער און פון דחקות א גאנץ הויז געזונט געלט האט טאקע דער פאטער געגעבן נאר בלוט האט ער אפגעצאפט ביי די אומגליקליכע קינדער אסאך מער ווי אויף עטליכע הונדערטערס. אַז איך האָב אויף אַ צוקאַוויסט אַ פֿרעג געטאָן דעם אײַנגעשפּאַרטן פֿאָטער, צו וואָס ס'האָט אים געטויגט די גאַנצע טאַראַראַם מיט די בזיונות, מיט די טרערן אומזיסט און אומנישט, האָט ער מיר גאַנץ ערנסט געענטפֿערט, אַ קינד טאָר מען נישט ווײַזן קיין וועג, אַ קינד איז אַ חזיר! אַ קינד דאַרף מען לערנען, ס'זאָל וויסן, אַז אַ קערבל איז נישט קיין הונט! וועט ער אויך וויסן אויף דער עלטער ווי אזוי זיך צו באגיין מיט א קינד און ווי אזוי מען דארף היטן א קערבל היינטיגע יארן. פארשטייט זיך אויף אזא לאגיקע האב איך נישט געהאט וואס צו ענטפערן. די צווייטע סיבה וואס מארקוס איז געווען טייערער ביי סענדער'ן כמעט פון אלע קינדער איז ווייל מרים חיה איז ביי אים געווען דאס צווייטע ווייב, און אינגאנצן איר לעבן איז געווען אפגעהאנגען פון איר טייערן בן יחיד. נו מילא, פרעגט מיך דער לעזער, וואו שטייט דאס אז די קינדער פונעם צווייטן ווייב דארף מען בעסער ליב האבן? נו מילא, ענטפער איך אויך דאס אויך דאס אייגענע, מילא אהין מילא אהער, ס'איז פארט אזוי איינגעפירט ביי א געוויסע קלאס אידן. נאר למאי זאלן מיר אוועקגיין פונעם אמת? מארקוס איז טאקע געווען אן אנטיקל וואס מ'קריגט עס גארנישט, די גאנצע שטאט האט מיט אים געהאט צוטאן. א סענדער האט געבראכט דעם ערשטן שבת דעם פינף יעריגן מארקלע אין בית מדרש אריין מיט א זיידן העמעדל, סאמעטע הייזעלעך מיט גאלדענע היטנלע מיט א גאלדענע היטעלע. האָבן אים אַרומגערינגלט אַ מאַסע ייִנגלעך, ווײַסע חבֿרהניקעס, און יעדער האָט אים אַ טאַפּ געטאָן. פֿון יענעם שבת אָן איז אַוועקגעגאַנגען אַ שם אויף דער גאַנצער שטאָט, אַז בײַ סענדער בלאַנק איז דאָ אַ מזוניקל, אַ מאַרקל עקט זיך מיט אים די וועלט. און ס'איז אים נישט אין פּנים אַרײַנצוקוקן, און קלוג איז ער, אַז ס'זאָל אים גאָר קײן גוט טױג נישט שאַטן. איך װאָלט אַ בײלן געװען, אָנטאָן לײזער דעם בעל-עגלות-ייִנגעלע אַ זײַדן העמדל, סאַמעטענע הײזעלעך מיט. א גאלדן יארמולקע און הערן וואס וועלן זאגן אט די אלע צביעקעס וואס דארפן אנקומען צו סענדערס קעשענע אויף לייזערס אנטיקל וואס איז שוין וואס איז שיין און קלוג אז ס'עקט זיך מיט אים די וועלט אבער דערווייל זעען מיר פאר אונזערע אויגן סענדערס מוזיניקל און מיר ליינען גרויסע גאלדענע אותיות אנגעצייכנט אויף זיין ווייסן שטערן געלט וועסטו האבן, א פערד וועסטו זיין, און דארט ביי די זייט שטייט לייזער די בעל עגלה'ס א זונדל, א שווארץ אינגבערל מיט א שטיק בולקע אין די האנט, קוים דערלעבט דעם גליקליכן שבת, אפגעריסן אין בארוועס מיט אפאר גלעזערנע אויגן, און אויף זיין באוואקסענעם שווארצן שטערן איז אנגעצייכנט פארקערט. אַ פֿערד װעסטו האָבן, אַ קבצן װעסטו זײַן. אַך, פֿאַרװאָס בין איך נישט קײן פּאָעט? איך זיץ אַצינד באַגײַסטערט פֿול מיט מחשבֿות. איך װאָלט אָנגעשריבן דערױף אַ גאַנצן שיר אין שײנע קלינגעדיקע פֿערזן. מיט מעלאנכאלישע פילאזאפישע הויעכע געדאנקען, מיט טענות צום בורא שמים, פארוואס קומט עס אז סענדער'ס קינד וואס איז פונקט אזוי קלוג און מיט די זעלבע טאלענטען ווי לייזער'ס אידיאט, און פון דארט וועגן גייט יעדער צו צו מארקלען מיט א פארטיגע שמייכל מיט א חניפעלע מיט א קניפ אין בעקל און צו לייזער'ס פעמפעק וויל קיינער אפילו קיין קוק נישט אן, און אז ער קומט זיך יא אומצן אונטער די הענט טוט מען אים א שטורך, א שנעלען נעזל, א ציפען ביים אויע, אדער מען רוקט אים אן דאס היטעלע איבער די אויגן און מען מאכט פון אים חוזק. און שפעטער אז מיר האבן דערלעבט צו זען אונזער קליינעם העלדזי די בר מצוה האבן מיר זיך זאט נישט געקאנט אנקוקן זיין שיינע. תראה, און הגם מיר האבן פון אים אליין קיין באזונדערע שארפע חכמות נישט געהערט, דאך האט מען אונז דערציילט פון דעם דאזיקן פייער פונעם דאזיקן מארקל אזעלכע אנטיקלעך אז מיר זענען באמת געווען אנטציקט פון דעם דאזיקן יונגאטש. שטעלט אייך פאר, אזוי האט דערציילט חיים חנין דער מלמד, אז מיט זיינע פלוצלינגליכע קשיות, וואס ר' פרעגט ביי אים ביי זיין רעבן שטעלט ער אים אזוי אנידער אז ער, ר' חיים חנה, מאלט אייך וואס איז באמת א חרפ. בלייבט אפ הענטיג און קאן קיין מויל נישט עפענען אנטקעגן דעם דאזיגן תלמיד וואס דארף אויפוואקסן עפעס א מין גאון אדער איך ווייס אליין נישט וואס. איז נאך דא וואס צו רעדן פון סענדער'ס פארגעניגן און פון מרים חייה'ס גליק וואס האט זיך אויסגעגאסן אין טרערן מיט וואס האט זי פארדינט ביי גאט אזא ברכה? מיט וואס האט זי זיך זוכה געווען צו האבן אזא תכשיט וואס גאט און לייט טוען זיך פרייען מיט אים נישט אנדערש אז דער וואס לעבט אייביג האט זיך ארום געקוקט אויף איר ווי זי קומט נעבעך אפ ביי סענדער'ן כמעט ווי א דינסט גאט זאל נישט שטראפן פאר די רייד נישט אנדערש אז דאס איז איר א רפואה צו די מכה, נאר מרים חיה האט אפנים נישט פארדינט ביי גאט אז איר זון זאל באמת זיין א גאון עולם, כל זמן ר' חיים חנא דער מלמד האט געלעבט און מארקל איז געוויס מארקל געווען אזא תכשיט, אזא גאלדן קעפל, אז קיינער האט אים נישט געקאנט נעמען פאר הערן מחמת. חיים חנא איז דערצו געווען א מזיק, ער האט קיינעם נישט געלאזט אויסרעדן א ווארט, נישט דעם פארהערער און נישט דעם תלמיד, ער האט גערעדט פאר אלעמען, ער האט אליין געפרעגט און אליין געענטפערט, און אז יענער האט געפרעגט דעם תלמיד למשל, וואס לאזט מיך דו מר כ ל דער תנא הערן? האָט זיך אַן חנה פֿאַרקאַטשעטע יאַרבל געמאַכט מיט די הענט און אין דער גיך געענטפֿערט, נו, זאָגט ער דאָך אײַך, אַז עבֿודה-זרה איז נישט גלײַך, זאָגט ער, צו די פּאַראַדימע. פֿאַר װאָס, זאָגט ער, מחמת עבֿודה-זרה, זאָגט ער, איז אַן אַנדערע זאַך, און פּאַראַדימע, זאָגט ער, איז װידער אַן אַנדערע זאַך, איז געדרונגען, זאָגט ער, אַז דער טאַן האָט זיך געשטעלט, זאָגט ער, אויף דעם פסק צו פרעגן זאגט ער אויף ווידער אן אנד מ דאך זאגט ער עבודה זרה איז אזוי איז דאך פרא אדומה זאגט ער על אחת כמה וכמה און מיט דעם דאזיגן זאגט ער האט חיים חרן אזוי פאררעדט און פארקלאפט די ציין אז דער פארהערער איז געבליבן זיצן ווי א מענטש וואס מען כאפט אים אויף פונעם שלאף און מען זאגט אים קוק! ער קוקט און קוקט און ווייסט נישט ווי ער איז. אין דער וועלט. אַז חיים חנה איז געשטאָרבן און מאַרקלע איז אַרײַנגעפֿאַלן צו אַנדערע מלמדים אין די הענט אַרײַן, האָבן די דאָזיקע אָנגעהויבן באַמערקן, אַז רב סענדערס זון האָט אַ ביסל אַ האַרט קעפּעלע, אַ שווערע תּפֿיסה מיט אַ קורצן זיכּרון. דערצו האָט סענדער אָנגעהויבן ווערן רײַכער און רײַכער. אין באלאטן האט ער געווען, האט ער געזעהן, אין באלאטן האט ער געזעהן ווי אזוי מען לערנט קינדער אויף דעם נייעם שניט, האט ער געקריגן מארקוס און א צוויי דריי לערערס פון היינטיגער וועלט, וואס אונזער יונגער העלד האט ביי זיי גענאשט פון יעדער זאך צוביסלעך, עטוואס פון אויבן, אזוי אז צו זיבעצן אכצן יאר האט ער געהייסן זייער א פיין בחור'ל, נישט ערגער פון אסאך אזעלכע בחורים'לעך וואס איך מיט אייך קענען זיי זייער גוט, זיי גייען זייער שיין אויסגעפוצט, זיי האבן ביי זיך אסאך ביכלעך, צווישן זיך שמועסן זיי אויף דער גאס וועגן טורגעניעוון, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, און שרייען אזוי שטארק אז איר מוזט זיי באמערקן. צייטונגען ליינען זיי אלערליי, מיט פרעמדע הענט שרייבן זיי אליין אויך אמאל אריין א קארעספאנדענציע אין א אידיש בלאט. און שפעטער אז ער ווערט עלטער דערמאנט ער אייך אז ער האט אמאל אין די יונגע יארן געשריבן אין די צייטונגען מיט איין ווארט אונזער אויסגעצייכנטער מארקוס וואלט געווען א יונגל א משכיל ווי אלע משכילים אין דער פראווינץ א אינטעליגענט א געווענליכע טיפ פון א אידיש בחור'ל אן א כל וואס נעמט א שיינע כלה מיט רויטע בעקלעך און מיט אסאך נדן און האט חתונה און ווערט א פיין איידעמל א בעל הלוואה א שטיקל סוחר א גרויסע סוחר א אינגערמאן א גביר מיט עטליכע קינדער וואס באקומען ביי אים פונקט אזא ערציאונג ווי זיינע עלטערן האבן אים געגעבן און אזוי איז דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת איין דור גייט נאך דעם אנדערן ווי א זייגער נאר ניין! אונזער שיינער העלד האט געהאט א אנדערע השגה אין דער וועלט און זיין צוועק איז געווען נישט אזוי ווי מיר האבן פון זיינעטוועגן אויסגעבעט. יעדער מענטש האט זיך זיין קאפריז, זיינע השגות, פארוואס זאל מארקוס בלאנק זיין ערגער פון אלע אנדערע מענטשן איך זעה אז מיינע לעזער ווילן טרעפן אז מסתמא מוז דא זיין א שיין מיידל אינמיטן און מארקוס איז שטארק פארליבט. ניין! איר דארפט געדענקען אז מיין ראמאן איז א ראמאן אן א ראמאן. איך וועל אייך נישט גיין שווערן אז ווען מיין שיינער העלד זאל געווען באגעגענען ערגעץ מיט א מין ראזא אדער אן עליזאבעטא וואלט ער פון איר אנטלאפן ווי די שווארצע פעפער וואקסט. איך ווייס נישט די עפאכע צווישן אכצן און צווישן צוואנציג יאהר איז די געפערליכסטע צייט פאר די יונגע קינדער און אזוי ווי דאָס ברעקעלע קינד מוז נעבעך איבערקומען פּאָקן, מזלים און ציינדלעך, אַזוי מוז דאָס גרעסערע קינד איבערקומען די צייט פון ליבע. און למאַי זאָלן מיר זיך נאַרן, מיר האָבן דאָך אַלע געפּאָקט, געמזלט, ליב געהאַט און, דאַנקען גאָט, איבערגעקומען אָט די אַלע ווייטיקן געזונטערהייט. װאָס קאָן איך אָבער טאָן מיט מײַן יונגן העלד, אַז ער האָט זיך אים, אַז עס האָט זיך אים פֿאָרט נישט געטראָפֿן דער צופֿאַל? קאָן איך אים דען מיט געװאַלד זאָגן, גײ, מאַרקוס, ליב זיך אײַן, שרײַב פֿלאַם-פֿײַעריקע בריװעלעך, װער צעגאַנגען װי אַ װאַקס, הענג זיך, טרינק זיך, אַבי איך זאָל האָבן שטאָף אױף אַ העכסט-אינטערעסאַנטן ראָמאַן? ובפֿרט, אז מיין יונגער העלד האט געהאט גאר אן אנדער אידעי, אן אנדער ציל וואס ער האט זיך צו דעם געשלאגן דורך טיר און דורך טויער מיט אלע כוחות פון זיין געזונטן יונגן קערפער, מיט איין ווארט, מיין מארקוס האט געוואלט שטודירן, איין מאל פאר אלעמאל שטודירן, אויף דאקטער, אויף אדוואקאט, אויף אינדזשעניר, שטודירן און גענוג. ווען און ווי אזוי איז דער דאזיקער געדאנק איינגעפאלן מארקוסן אין קאפ אריין, קאן איך אייך אקוראט ניט זאגן, נאר די בריוולעך, וואס ער האט געשריבן צו איינעם פון מיינע חברים, צו אריה לייבן, זענען געווען מיט אזא פייער געשריבן, אזוי הייס, אזוי ענערגיש, אזוי אמת, אז איך האב זיך אויף קיין מינוט נישט פארטראכט, אז דער דאזיקער יונגער מענטש וועט זיין צוועק דערגרייכן, איינע פון די דאזיגע שיינע בריפן האט דער לעזער באגעגנט אינעם ערשטן קאפיטל פון אונזער אמת'ע מעשה. נאטירליך האט דער פאטער נישט געטארט וויסן פון דעם דאזיגער פיינע אידעיע, און איך רעכן אז עס איז גלייכער וואס סענדער האט נישט געוויסט וואס מארקוס טראגט ביי זיך אין קאפ און אין הארץ. זעצן. גאט ווייס וואס ער וואלט געקאנט דערפון ארויס, וואס עס וואלט געקאנט דערפון ארויס. סענדער האט געהאט צו טון מיט די שידוכים, און מארקוס האט געשריבן הייסע בריוולעך צו אריה לייבן, אזוי ווי אויבן איז געשטאנען. מער ווי אלעמאל האבן זיך אויפגעהויבן דאס פייער ביי אונזער יונגערע. העלד זומער צייט, פונקט אין דער עפאכע ווען עס קומט פאר אונזער נאטירליכע געשיכטע, אין דער דאזיגע צייט זענען זיך צונויף געפארן אלע תלמידים פון די גימנאזיעס מיט אלע סטודענטן פון דעם אוניווערזיטעט, אך ווי שטארק אונזער מארקוס האט זיי נעבעך מקנא געווען אויף זייער גאלדענע קעפעלעך די אָפֿיצערסקע היטלעך, די העמדלעך פֿונס די סטודענטן, ווי פֿריילעך, ווי פֿרײַ, ווי גליקלעך זענען זיי, די דאָזיקע מענטשן, און ווי טרויעריק, געבונדן און אומגליקלעך איז ער, נעבעך, דעמאָלטס, ווען זיי שיפֿן זיך אויף דער לאָדקע אין די אויסגעצייכנטע זומער-נאַכט און זינגען לידלעך אַקעגן די זילבערנע לבֿנה, מוז ער, נעבעך, זיצן אין דער היים און אויסהערן אָט די אַלע מעשׂות מיט די רייד פֿונעם פֿאָטער, וואָס האָט זיך וואס האבן זיך אים שוין אזוי צוגעגעסן, ער איז פשוט געפענטעט און געקייטעט, ער איז פשוט געפענטעט אין קייטן, ער איז אין געפענקעניש, מען האט אים פארשפארט, מען האלט אים אין אויסטראג, מען לאזט אים נישט ארויס אויף די ליכטיגער שיין, וואס האט מען נעבעך צו אים און צו זיינע יונגע יארן, און טעג, פארוואס קען ער נישט געניסן פון דעם זיסער יוגענט גלייך מיט אט די אלע יונגע מענטשן, פארוואס איז פאר אים אלץ פארשלאסן, אלץ באהאלטן, אלץ פארבאטן? אלע מעגן, נאר ער מארקוס טאר נישט? ער דארף דא זיצן און פארשווארצט ווערן ביז וואנען? ביז ווילאנג נאך? מיט אזעלכע שווארצע געדאנקען זיצן האב איך אונזער יונגער העלד אנגעשפארט דעם שיינעם קאפ אויף די ווייסע הענט, און סענדער דערציילט זייער א שיינע געשיכטע ווי אזוי השותף האט אים אריינגעפירט אין א געשעפט אריין, און אזוי און ווי אזוי ער האט אים געוואלט אפקאכן ווי אזוי זיי זענען ביידע געקומען צום פורץ און ווי אזוי דער פורץ האט אים געבעטן זיצן און ווי אזוי דער שותף האט זיך אריינגעכאפט צו אים אין די הענט אריין ווי אזוי דער פורץ האט זיך מיט אים אפגערעכנט און האט אים געזאגט עי מאשקא יאקשעמאש פיין מאשקא כאכאכא סענדער לאכט און זיין פעט לייב טרייסלט זיך פאר געלעכטער מרים חיה לאזט נישט אראפ קיין אויג פון איר טייערע זון וואס איז נעבעך שוין פון א צייט אזוי בלאס אזוי אומעטיג, ער עסט נישט ער טרינקט נישט, וואס איז דעם קינד? וואס איז דיר מארקל? וואס טוט דיר וויי מיין קינד? אזוי זאגט אים די געטרייע מוטער פארן שלאף, קוקט אים אין די אויגן אריין און נעמט אים אן ביי דער האנט און טרערן קלייבן זיך איר אויף די אויגן, איי טשעפע זיך אפ פון מיר, גארניט גארניט! מאַרקוס שלעפּט אַרױס זײַן האַנט פֿון איר הענט און מרים-חיה גײט אַװעק מיט אַ טיפֿן זיפֿץ פֿונעם האַרצן. איך פֿרעג אײַך, בײַ אָט אַזעלכע פֿאַרשײדענע אומשטענדן, װאָס איז דער חידוש, אַז יעדן צופֿאַל, װעלכער זאָל קאָנען אונדזער פֿײַנעם העלד אױסלײזן פֿון זײַן טרױעריקער לאַגע, װאָלט ער באַגעגנט מיט פֿרײד? וואס איז דא צו וואונדערן זיך וואס מארקוס האט גלייך מיט אלע אונזערע באקאנטן ביי סענדערן אין הויז ארויסגעקוקט אויף דעם דאזיגן צופאל, וואס קיינער פון זיי האט נישט ארויסגערעדט און וואס יעדער באזונדער האט געטראכט ביי זיך טיף טיף אין הארצן, ליבער לעזער טייערער פריינט ווען דו ביסט דארטן און וואס דו ביסט דארטן, ווער דו ביסט דארטן און וואס דו ביסט דארטן, גיב מיר אהער דיין האנט און לאמיר זיך ביידע ווינטשן אז עס וועט קומען אמאל די צייט ווען מיר וועלן זיך דארפן אפזעגענען מיט דאזיקע נארישן וועלטל, זאל אונז גאט שומר און מציל זיין פון אזא טרויעריגע לאגע ווי אונזער געערטער סענדער בלאנק האט זיך געפונען אין דער צייט ווען זיין פיינע משפחה האט זיך צונויפגעפארן צו אים מבקר חולה זיין.